Hlan lioah khua pakhat ah kum hleiruk a simi Ania an timi a rak um. Ania te chungkhar khar cu aa toidormi an si. Ania cu ca aa zuam zungzal nain a cawnnak ah a harsa. Zeitluk in aa zuam zongah camipuai a ong kho lo. An khaan a hawile nih fawi tein an thiammi zong a thiam kho lo. Sungh zatlaknak lawngte a tong. An chungkhar nih an lawmh ding kha camipuai caan hin cun a tlau dih tawn. Voikhat Cu an dum chungah camipuai a sunghnak catlap pawl kha a zohnak, a pi nih a lungre a theih kha a hmuh i dusa tein khin a pi nih cun a naih. Ania ra hmanh lam kan i chok lai tiin dusa tein a chimh. Thingkung pakhat an phak ah khin a pi cu a dir. A pi nih cun a thawpi a chuah i a konglam chim ding in a thawk. Nangmah bantuk tein kei zong nangmah tia ka si lio ah tuar khawh lomi hlawhtlinlonak ka tong ve. Nangmah atu na tonmi hi keimah he kan i lawhnak a um tiah a ti. Keimah zong nih tuar khawh lomi sungzatlaknak kha ka rak ton bal. Na kum tluk ka si lio ahhin sibawi si ding in chunmang ka rak manh. Kan khuami zawtnak a tuarmi ka hmuh hna ah khin Bawmh ka duh tawn hna. Asinain kannih cu kan si a fak tuk. Fimcawnnak cu kan cawk khawh lomi thil man sung a si. Nain chun he zan he dinh loin lungthin dihlak he ka rak cawng. Nikhatkhat ahcun ka nunnak ka thlen khawh lai tiin zumhnak ka ngei. A pi nih a chimhmi bia cu Ania nih ṭha tein a ngaih. A pi nih cun a chimh ṭhan i camipuai ka awng. Khuapi ah sii lei cawnnak ding ah ka kal. Luhnak camipuai ka sung. A biapi bikmi camipuai ka sung. Sungh zatlaknak he inn ah ka rak ṭin kha ka philh kho lo. Ka nu le ka pa hmai ah ka ning a zak tuk. An lung ka donghter hna tiin kaa ruah. Keimah le keimah zong ka lung a dong. Khuapi a ummi nih a kan nihsawh. Mah hi cu nangmah he aa tlak lo tiin a kan ti. Mah bia a chim pah cun ania a pi aw cu ṭa aw bantuk khin a chuak. A chimhmi cu a peh ṭhan i keimah ka pu nih hin ka sining thleng kho ding in Bia pakhat a ka chimh. A chimmi bia cu hitihin a si: Sunghnak timi cu tlakbehnak a si lo. Sunghnak na ton tikah na thawh ṭhan lo ahcun a ti bak khin Ania nih lungtak tein a pi bia a chimmi cu a ngaih i ka pi na thawk ṭhan ma tiah a hal. A pi nih merh bu tein khin a ni i a peh ṭhanmi cu mah bia ka theih i ka lung a fak tuk thazaang thartu kaa lak ṭhan. Khuapi ah ka kal ṭhan i kaa zuam ṭhan i ka sung ṭhan ṭhiamṭhiam. thiam. Voi tampi kaa zuam. Ka sungh ah hin thil thar pakhat lengmang ka cawng. Khoika zawn dah kaa palh tiin ka cawng ṭhan lengmang. Zei khi dah a dang deuh in tuah a herh ti kha ka hngalh. Kum tampi kaa zuam hnuah sibawi ka si hlei lo. Asinain lam tampi in mi a bawmmi nartu ka si. Mah cu zeitik hmanh ah ka rak ruat bal lomi a si fawn. Kaa zuamnak cu zeitik hmanh ah ka derter bal lo. Anya tiah a ti. A pi nih a chimhmi pawl kha a lungthin ah aa cinken i Ka sunghnak hi cu a donghnak a si lo timi kha a ṭhanchonak ding lam pakhat a rak si. A pi nih cun Ania cu a kuh i, Kan chimhmi kha nangmah caah i zuamnak ding hmelchunhnak a si. Naa zuamnak kha na dirter ahcun a ngan bikmi sunghzatlaknak caan cu a si. Atu ah na sungh a si lo, Ania. Naa zuam rih laimi kha a biapi bik a si. Ania a thinlung chungah cun i ruahchannak tampi kha a chuak. Ka sunghnak hi cu sungh tak a si lo tiin ṭhanchonak leiah karhlannak tiin a hngalh cawnnak pinlei ah teinak a um palhnak nih ṭhanchonak a chuahpi lungdong lo tein inkhawhnak cu a biapimi tawhfung pakhat a si zeitik hmanh ah na cawnnak kha ngol hlah law na ṭhangcho chin lengmang ko lai